Mũthikĩrĩria witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, ndacokia ngatho mũno makĩria nĩ kũnyitanĩra nawe ceceni-inĩ ĩno, tabarĩra-inĩ ĩno ngĩmũrehera mũthenya wa ũmũthĩ, ngwenda twarĩrĩrie ũhoro wa njohi, njohi ĩrĩa ya kuohania magongona, na nĩgetha tũmenye kĩhumo o gitũ kĩa njohi na kũrĩa mũtũrĩo. Niĩ njĩtagwo Kamau wa Mũnyinyi, na ndĩ mũmbũi wa mbarĩ ya Ngoru, Ha marika ma wathani ndĩ wa rika rĩa Maina, Maina marĩa mekagĩra ngoro, baba nĩ wa rika rĩa Mwangi, Mwangi mũrira rũa Manduti, na ndĩkĩrĩ mũihwa na Anjirũ a mbarĩ ya Rwara kuma kũrĩa Mũrang'a, na ndĩ mũthuri wa kĩama, ndĩ ndungata ya rũrĩrĩ, ndungatagĩra kuma o kũrĩa Thaga na Mũnga, gũka Gatiki kũrĩkia nginya o kũrĩa Ngarĩ Mbatura. na nĩ ngatho mũno tũkĩnyitanĩre na wakĩthikĩrĩria ceceni ĩno wa subscribe ũcoke ũshare like page ĩyo ũkageria gũshare kũrĩ andũ arĩa angĩ nĩgetha nao magĩkinyĩrwo nĩ ndũmĩrĩri ĩno kũgerera nenda ici twakĩreheirwo nĩ mũthũngũ na nĩ ngatho mũno. Mũthenya wa ũmũthĩ tũkwarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ njohi njohi ya kuohania magongona no ti njohi ya kuoha njohi ya kuohania magongona. Ti kuoha makundo no nĩ kuohania ũndũ ũrĩa ũrendwo wĩkwo. Ta rĩu mahinda-inĩ maya nĩ nyitĩte haha rũhĩa, ngagweta rũhĩa rũrũ na moko na guoko gwakwa rwĩna njohi ya mũratina. Ndĩna nongorio ĩrĩkũ na njohi ĩno? Ndĩna nongorio ya kũrathima tondũ njohi nĩ ya kuohania irathimo. Mũthenya wa ũmũthĩ, o rũrĩrĩ o rũrĩrĩ nĩ rũrĩ ũndũire waruo na Gũtirĩ mũndũ ũbatiĩ gũtiga ũndũire wake tondũ ũndũire nĩ ũngai. Nĩ harĩa mũthenya wa ũmũthĩ rũrĩrĩ rwitũ rwa gĩkũyũ rũkinyĩte handũ rũkahana ta rũratũkana. Nĩkĩ gĩatũma njuge ũguo? Especially ndimenyaga o thutha wa kahinda kaigana atĩa rũrĩrĩ rũngĩkorwo rwehereire ũngai waruo nĩ rũthiaga rũgacemania. na kĩũndũ gĩa gũtũma rũnyitwo nĩ kĩũndũ gĩa kwamba gwatũkana, kũhĩngĩcana. Tondũ ona arĩa mathomaga mabuku, ibuku rĩrĩ rĩa Bibilia, nĩ ũgũthiĩ ũkore andũ aya na aya nĩ mararũa, Alawii na arĩa nĩ mararũa, Agandi na nĩ mararũa. Mararũa nĩkĩ? Mararũa tondũ Ngai nĩ amehereire. hau tiho nyuma ngwaria itegwĩtigĩra tondũ niĩ ndĩkĩrĩ mũtema kũmũ na niĩ ndirĩ ũndũ ũngĩtũma njĩtigĩre ũrĩkũ kana ũrĩkũ provided kana ũndũ ũrĩa ndĩreka nĩ wagĩrĩire mbere-inĩ ya Ngai, mbere-inĩ ya arĩa marĩ kuo na mbere-inĩ ya arĩa mathire. No arĩa marĩ kuo aingĩ ao matingĩona ta kũrĩ ũndũ ũrerwo wĩna bata tondũ mũndũ endaga kũigua. kĩrĩa we arenda no ndendaga kũigua kĩrĩa kĩrerwo na kĩngĩguna na tondũ mũndũ wothe endaga kũigua kĩrĩa angĩenda rĩ to mũhaka ũthikĩrĩrie kĩu we ũtarenda no nĩ harĩ ũngĩ ũthikagĩrĩria kĩu we ũtarenda Koguo rĩrĩa ndĩragweta ũhoro wa njohi na ngwete rũhĩa rũrũ na guoko gwakwa, no ũkorwo he mũthuri ũrarora ũguo akona mũndũ ũrĩa rĩu nĩ hĩndĩ agwĩte kũringana na wĩtĩkio wake, akarora akona ũyũ nĩ agwĩte ona ndakona ũthamaki wa matu-inĩ. Na no handũ egũthiĩ athome Bibilia, athiĩ aigue arĩu maraya kĩ othe gũtirĩ ũkona ũthamaki wa matu-inĩ nĩma ndinakĩrega we kũringana na wĩtĩkio waku no nĩ ngwenda ũnyite ũũ atĩrĩrĩ o ibuku rĩu rĩ ũthiĩ ũthome ibuku rĩa ibuku-inĩ rĩa Johana wa Injiri ũthiĩ ũthome ĩmwe kamũhari nĩ igĩrĩ kamũhari ka mbere ũthi wĩigue nĩ ũgũkora atĩ we mwene Jesu ũcio ũgĩthomagwo Bibilia-inĩ nĩ egũthiĩte na nyina ũhiki-inĩ wao wa Kĩyahudi. Athiĩ akora ũhiki ũcio wohanagio na njohi ya gĩkwao ĩyo ya ndibei, na nĩ ĩthirire njohi ya ndibei. na tondũ nĩ gĩthirire kauma o kanini rĩ agĩkora Jesu nyina akora Jesu tondũ nĩ akĩmenyaga mwana ũyũ thagame ĩrĩa akĩrĩ nayo amũkora rĩ nĩ hakĩrĩ ũrĩa gwagĩthire we mwene rĩ augire maĩ matahwo ta maya matiatukanĩtio ona kĩ no we mwene akĩringa kĩama kĩrĩa aringire kũringana na ũrĩa tũgĩthomaga njohi ĩgĩkorwo ĩ njega mũno kũrĩ ĩrĩa ĩkũrugĩtwo kana ĩrĩa ĩkũhandĩtwo nĩ ũndũ wa igongona rĩa ũhiki ũcio wa kana ya Galili. Koguo rĩ, mũndũ nĩ akoragwo ena kĩndũ gĩtagwo brain washing, ũgakorwo nĩ weherio meciria maku harĩ kĩrĩa kĩngĩkũguna na kĩrĩa kĩngĩgũteithia. Ũgakorwo nĩ wathambio meciria. Nĩkĩo ndĩrenda mũthenya wa ũmũthĩ tũkwarĩrĩria maũndũ megiĩ njohi, na tũmenye njohi kĩhumo kĩayo na tũmenye o rũrĩrĩ o rũrĩrĩ rĩ nĩ rũrĩ kuohania kwa magongona mao ma kĩũndũire na njohi tondũ ndingithanagia mũyahudi ngaringithania mũgĩkũyũ ngona matiũranagwo na hanene na niĩ ngiuga ũguo rĩ ona athuri arĩa makĩnjũĩ rĩ rũhĩa ta rũrũ ndingĩninĩra rwa njohi na gũtirĩ niĩ igongona ingĩtongoria kana ingĩrutithia kana ingĩruta hatarĩ njohi ya mũratina na niĩ ndingĩninĩra rũhĩa rwa njohi athuri arĩa manjũĩ nĩ moĩ ũguo twanacemania nao handũ ngamera niĩ rũrũ rũmwe rĩ ona kũnina nĩ thĩna koguo ti njohi ndĩragathĩrĩria ĩnyuo ĩgũgũtũ kũrĩa athuri maroka maceceni-inĩ ma TV ma redio makagathĩrĩria ũrĩa athuri maranyua njohi kũrĩa mathiaga o tũkĩmenyaga wega mũno cia kũu nĩ cia kũu citibatiĩ kwario ona atĩa niĩ nĩ nguga nĩ kũrĩ runye rwa maũndũ mothe o mũndũ o mũndũ nĩ ageragia kunĩra kanua gake ithĩgĩ harĩa aramenya hatiagĩrĩire kwarĩrio ndeto cihana ũna Koguo na njĩra nguhĩ rĩ, niĩ ndĩraria ũguo tondũ ndĩna njohi ĩno, na njohi ĩno ĩ rũhĩa-inĩ rũrũ, nĩyo ngũheana kĩrĩra kĩayo, na ngwambĩrĩria kũheana kĩrĩra kĩa njohi kũgerera rũhĩa rũrũ, nĩgetha ona rũhĩa rĩ, mũmenye atĩrĩrĩ, nĩkĩ gĩtũmaga rũhũthĩrwo hĩndĩ ĩrĩa mũthuri ararathima na njohi ĩgekĩrwo ho. nĩ tũgũkinyũkania mwĩroreri na mũthikĩrĩria na njohi wĩra wayo nĩ ũrĩkũ nĩgetha mũndũ ageciragia atĩ njohi wĩra wayo nĩ wa kũnyua mũndũ akarĩo ona ndigũgĩkuonereria o ndagĩka o ĩno ũrĩa ĩbatiĩ kũruta wĩra njohi nĩ ya kũrathima mwana kana ya gũtherithia kĩrĩa ũrenda kũruta wĩra nakĩo igongona rĩrĩa ũrenda kũruta wĩra narĩo na njohi mũthuri nĩaumaga nayo nja ruoro rũtanatema o rĩrĩ kũtanathererũka agekĩra rũhĩa njohi agathiĩ hau nja gatagatĩ aketa Ngai na rũ- yaani agwete rũhĩa rũu ũguo na guoko gwake agĩita thĩ agaita thĩ akera Ngai mũciĩ wakwa nĩ waũhe thayũ gũtirĩ mwana kana gũtirĩ mahiũ marara mena njahi. agagĩita njohi ĩyo akĩaragia, akĩaragia na mwene nyaga na niĩ nĩ ngwenda kũmwĩra mũndũ ũĩ biũ biũ njohi nĩyo caitani ũrĩa mũnene mũno rĩ, he hĩndĩ ĩrĩkinya na andũ nĩ matigĩte kĩrumi gũkũ gwaku gũtikananyuo njohi, he hĩndĩ ĩgakinya mũciĩ waku ũninwo nĩ kiugo njohi, we no ũkorwo na ndũgakorwo kuo. Njohi ndĩrauga ũguo nĩkĩ? Njohi watho wayo rĩ, tiga kwenda onawe kũnyua njohi atĩ ũguo ũrĩ yo. Ya mũrati na ndĩngĩgĩkũrĩa ũndũ ũgũthiĩ ũkĩgũaga bara kana ũgĩtũgũtaga. Kunda. Ũite mwena ũyũ, ũite mwena ũyũ, ũite haha. Waria ciugo iria ũkwendaga kũrathima mwana kana hihi mũndũ ũrĩa ũkwendaga kũrathima. ũcoke ũgĩ- ũgĩkunde kanini ũguo ũtihĩre mwana njohi kana kĩndũ kĩrĩa ũkwendaga gũtihĩra ndũnanyua njohi warĩo no nĩ wahingia watho wa njohi ũrĩa ũngĩakorwo ũkĩnyita andũ na watho ũcio wayo Ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria na mwĩroreri wa mũthenya wa ũmũthĩ. Eh, nĩ ngwambĩrĩria rĩu mũtũrio kĩhumo kĩa njohi na nongorio yayo ona kũrĩa. Ithe witũ Gĩkũyũ nĩ erirwo ona kũrĩa kĩambĩrĩria, mũtĩ ũyũ wĩna mbegũ nyingĩ mũno, na mũtĩ ũyũ guo mwene ndũrĩwĩtaga na ũrĩa wĩabatiĩ gwĩtwo no kĩrĩa kĩriumaga harĩ guo nĩkĩo kĩrĩtanagio na mũtĩ ũyũ rũu nĩ rũthiomi ndamba gũkũhe koguo harĩ rũthiomi ruothe rwa mĩtĩ mũtĩ ũrĩa gĩkũyũ ambire kuonio nĩ mũtĩ wa kĩratina, mũtĩ wa kĩratina. Mĩtĩ ĩno ĩngĩ yothe nĩ ĩkoragwo na marĩtwa mambanĩrĩirio na M, mũtamaiyũ, mũrĩrĩcua, mũgumo, mũnderendu, mũthigiũ, mũkinyai. Mĩtĩ nĩ mĩingĩ mũno ĩkoragwo yambĩtio na marĩtwa marĩa ĩretanio nayo. No mũtĩ ũrĩa ũtũheaga mĩratina nĩgetha ũhande njohi ya mũratina, mũtĩ ũcio wĩtagwo kĩratina. Nĩkĩo erirwo atĩa? Mũtĩ ũyũ Ndũkawĩta ta mĩtĩ ĩno ĩngĩ, ndĩrĩambagĩrĩria na emu, ũrĩwĩtaga kĩratina. Kĩratina kĩu nĩkĩo kĩrĩkoragwo kĩringithanĩtio wega mũno makĩria na mũtũrĩre waku we na rũciaro rwaku na kũgerera mbegũ iria ciĩ thĩiniĩ wa gĩtunda kĩu gĩgwĩtwo kĩratina hamwe na. mũtĩ wakĩo. Rĩu tondũ nĩ ndĩrakĩrwo nĩ producer nyambe njikĩrie o hĩndĩ ndakĩingĩra kĩrĩra-inĩ rĩ, tũgũcokereria ikereka rĩu rĩngĩ na rĩa gatatũ tũthiĩ na mbere na gũkinyũkania na nĩgetha tũmenye ũhoro wa njohi itũ. Hau noho tũkwambĩrĩria. Nĩ introduction tuma nayo nĩho mathaa ma ndagĩka ciagĩthirĩra na nĩ ngatho, nĩ ngatho mũno mũthikĩrĩria, nĩ ngatho tũgĩcokereria.